in anybody from contesting I mean elections wɔ Ghana ha. Ɛnyɛ NPP, the New Patriotic Party nkoa na yɛyɛ I mean political party ɛwɔ Ghana ha. We have other political parties. You understand? But adeɛ akwa no yɛ n'adwuma na wɔhyehyɛ de ama yɛn nyinaa. Yɛn yɛn ni sɛ ɛna hɔ settings na meka no ebi na maka akyerɛ mu akyerɛ mu aba abɛsie no sɛdeɛ ɛsɛ ɛna ɛsɛ sɛ ɛsɛ. Mepaakyɛ o, mete a meyɛ amanyɔsɛm sɛ mayi m'anim anamboa. Menyin m'ani na mete TV so yi, hwan na mɛnante kurom a even aburokyerɛ ogyina airport hɔ a obi tumi hu gyede fako yi wonim se ae na makyea no ne anyina ani agye. Na wo nso wobɛyɛ amanyɔsɛm, agya tie. Woayɛ billboards de adeɛ akata w'anim sɛ kaakaa motor bi, kakae, huu wohunahuna nkurɔfoɔ, wowiee a wokɔyi kakae no ato nkyɛn de wo ti atɛnkyɛn ayi wo ti square da nkyɛn. Kyerɛ sɛ ɔyɛ hufoɔ. Na ankasa no ɔyɛ hufoɔ. Wohwɛ billboard bi a wobɛhu sɛ billboard kakraka bi na yɛatwerɛ so good morning. coming soon coming soon biribi saa ebi a na yɛayɛ biribi saa biribi de biribi saa nti ɛwɔ mu a ɛwɔ mu a na afei yɛabɛ unveil product na ɛhyɛ akyire no nti ɔno nso ɛyɛ ne strategy a ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɛ ɔbɛ drop ebi a na ebi a na ɔbɛ drop people's attention sɛ na wɔyɛ den ni na wɔyɛ den ni settings ɛgya yɛ settings fɔgɛti na yɛ settings tie tie tie nie mpatɔ ehunu ɔde yɛ saa.

ɔkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛtumi atɔn ne ne ne ho. wo watɔn wo bɛtɔ. ɛwɔ ɔkwan bi so. wo bɛtɔ product no wo bɛtɔ. dabi ɛnyɛ ɛnyɛ mi asa na mi ka. ɛnyɛ dɛ wo nya gana ni. bisi obiara wɔ ɔkwan ɔfa so a ɔde tɔn n'adeɛ nti bi ɔno nso ne style no. ampa wayɛ adeɛ mo mo ɔpiafo yamma no mo ɔpiafo ɔyɛ asante nti ma wa no mo ɔpiafo ɔte aseɛ ɔyɛ asukwa boy pakyɛ otie. yɛte a ɛyɛ amanyɔsɛm no na anasɛ na ɔwɔ political party bi ansa na ɔkɔ political analyst school a sɛ wayɛ political analyst ɔte hɔ yi ɔsɛ adi akonnwa mboa kwaku bu aheyɛ ndc ni ɔyɛ youth organizer ashanti regime ne ndeɛ si ani a kwaku yɛatena ase twelve years ni afei wɔbɛdi yɛ twelve years yɛatena kasafidie so sɛ mfie du mmienu ni ɔti ɛfiri saa time na abɛpem saa bere adɛn na kwaku ba bɛka saa ma ndc Wɔbɛyɛ ɛɛ frɛ no sɛ ɛɛ what do you call it ɔbɛyɛ NDC communications officer no wanfa net anhyɛ n'anim na ɔnam ɔnam ano hunahuna nipa adɛn a mpɛ sɛ mebɛyɛ national officer mpakyɛw me ba national council yi me no sɛ adwuma meyɛ no wɔn hwɛ so yii me ada na menam a meyɛ communication memfa adeɛ nkata m'anim sɛ mempɛ sɛ nipa behu me. Wo na wɔpɛ ne saa. Dabi wɔyɛ hufoɔ that is the question that is what I want to tell you that's the that, that's the fact tie. Tuo so bɛyɛ amanyɔsɛm to Ghanafoɔ binom ɛne me. Agya wo tie. Wo so wobɛyɛ amanyɔsɛm. Amanyɔsɛm yɛ yɛyɛ plane adeɛ ɛyɛ. Eti sɛ nyɛ adwuma na wahyehyɛ a, ɛdeɛ na ɛbɛma adeɛ adeɛ akate w'anim kɔtɛ baabi. Afei na wode convention foɔ no baeɛ no program no aka nsa afei na ato na sɛ yɛ ano ayɛ na ɔhwɛ camera no I am the man behind the mask around. Yɛmfa nyɛ dɛn? Bɛhyehyɛ adwuma na mo mfira kente na wahyɛ ɛyi top white bi atam sei. Yɛgyina hɔ straight. Mo suro no anaa? Hwan na ɛsuro no? Nana Kwame. Na ɛni si kura ne wɔn de asi ani no ɔno Nana Kwame. Deɛ ɛka na sɛ Nana Kwame de ako yi. Jata wura no yɛ yɛ suro no. Mebisa. A party over seven million people na ɔno ne dɔm yɛ sɛ. Ɔkaa sɛ organize Ghana fo ɔnfa ne die ama wɔn ɔti o. Ɔnfa ne die mu wɔn organize wɔn wɔn kɔ gyina convention center hɔ no nti no. Ofiri so wɔ hɔ dɔm. Meboa, ɔfeel sɛ ɔwɔ dɔm, ɛnyɛ saa na ɛteɛ? Ɔwɔ dɔm taa n'akyi, ɔyɛ akyitaafoɔ because in n'adwene mu no, ɔfeel sɛ nnipa bebree bo afu, nti sɛ meba na mede biribi bɛwura mu pɛ na ɛsɛ ɛno ara no no, sɛ sɛ mpakyɛw mepɛ sɛ mebisa asɛm, wɔtɔ CPP anaa wɔyɛ deɛn? Deɛn na wɔyɛ? CPP foɔ moama wɔn ani atetɛ hɔ. Ghana fo me si akwa no settings o hwɛ wosɛ ɔkɔtɔ fo a ebi wɔ hɔ na factory settings na yɛ biribi a wɔsɛ wankasa na aba na abɛ sɛte mm. wasɛte wayɛ settings no na to wo mede ma no si mm. to fa to favour wo nneɛma a wɔpɛ na abɛ sɛte mm. adwuma no bi na wɔhyehyɛ de ama mo no. ɔsɛ ma hefo. Ghana fo sɛ ɔyɛ Ghana ni wofiri Sri Lanka sɛ ɔyɛ Mozambique ni meka sɛ wɔhyehyɛ ama mo Ghana fo eh. unfortunately mede me nsa tene wɔ so sɛ wɔhyehyɛ ama Ghana fo mede me nsa ahwɛ TV no so. Mamfa antene wo so bio. Enti yɛmmie ani sei. Yɛmmie ani sei. Na yɛmma yɛn ani nna hɔ. Meda ase. Meda ase. Wɔn nso wɔbɛyɛ amanyɔsɛm deɛ wɔn mmoa no ho. Nana Nto. Yɛretwɛn no.